Jacques Opondo, the Duke of Alego. Polo, polo. Ay, ay, ay. Sugudu.
O, o, se moke.

Ne ok wadwa niya, ok wadwa ni ati ni pod upenjoru. Aneno ka Bonti Jaraha Jasoba osedonjo kacha, ma iluongo ni Bonti Jaraha Jasoba. Bonti wan kaka nwa wuok, wan kaka nwa wuok wuka lweny, to wacho ni bas koro wabiro ka, wabiro ka manoma. Koro gimwa kwongo watimo mokwongo.

Tugonge Utawala Studio Chingo lokola no Ni hapa chima Dugu dugu dugu dugu Chingo lokola Kawacho ni Ni hapa chima Ne share share ineno promotion mokwongo mikwongo itimo ing'e ni gini maber yawo jo facebook ya to ne riek nikech kopo ni share tindiko piny kacha ni share Aneno ka velo bi osedonjo kacha cha. Velo bi osedonjo kacha kodi ni ati kawuono wan gi msani manyien. Mm. Ha, wan gi msani manyien. Ji usiku ni eh, timna kaka nutimo ne Jakobo. Timna kaka nutimo ne Paulo. Adwa nutimna ne koro wabiro timo. Gimitimo in bende kuma intiere no ishare ishare ishare i comment kaka ne ushare ne Jakobo kaka ne ushare ne Mariko dongo paro Lazaro dongo paro gimutimo ne Lazaro bas aneno ka ng'ato wacho kacha ni mhm if is watching
oh ma iluongo ni alvi yes no aserenyo kuri ngina nya neno ni alvi anya neno ni evi eh meanwhile eh. poka poka panga panga

adwa ni wamiel to ging'eyo adwa ni wamiel to ging'eyo ni wan gi jathum mane elvis mm -hmm. kadori mm -hmm. randere elvis kadori randere
Eh, el, Elvis Kadori Randere mm. kapok wadhi mbele gimitimo In iwe wawe kadeka matin tiringe YouTube ing'e ane ni Elvis Kadori Randere to ng'a. Thum thum mwawinjo no iluongo ne Thum mwawinjo ni iluongo kata niya. Era momako chunje. Era momako chunje. Aneno ka Olivia wacho niya komala tuko locked. Kaka sabe.
Velo bi wacho ni Sancho. Velo bi wacho ni great job. Yeah, bro.

Mia pachi masugudu ningoloko lando eh, mia pachi wewe ningoloko mayo mayo ai ai ai mia pachi mumeja wa ai ai ai ai ai lingine ngatulunga kachiluongo ni ati ni eh, iluongo ni ati ngane Ah, Ver- ah, Veromena wacho niya, Omari na asemanyi maol ba gochna. Ah, ama- Amanyi. Bas, kasto Wi- William wacho kacha niya, kaboom! Gini liet. Jothurwa gini liet. Wakelonu iluongo ni na, eh, Elvis Karori Randere. Randere.

Kopo ni chieng' moro igomba namba na macha macha igona gona go
wacho ni Elvis Kadori mit a ah, a ah. uh-huh. Elvis Kadori ok mit wende ema mit odongo odongo wuda semo bwana ikazo gini obro wacha kama no bile gimbe ema ema dhi penjo next ema dhi penjo next kasto kasto kasto Ken Jamboka wacho niya en related gi coffee we luor mane momiyo wado kele ka koro ipenjo tidwoko ipenjo ipenjo a good question to a wrong person mm. eh, a good question to a wrong person steve wacho niya mito to ma jasiaya mawacho ni ati ikelna koko gi keko to mito Aya. Yes, yes. omera gini mit velo bi pako mana kacha bontino osepakwa kacha alvin wasesomo koro wadwa niya wagombo kani matin mm. wagombo kani matin kasto warwak wuon thum mm. e kik wuon thum wach kuma obede ni yawa to jogi koro tieko thuma iluongo ni elvis kadori rendere
e eh, thumno ni e youtube idhi kacha chakwa tieko live ni e eh, koro iwinje mos eh,

wuon thum koro bi wuon thum koro bi mondo koro mondo koro iwuo gi jogi luongo ni Elvis Kadori Randere eh kwach enika eh
babu yes kuonge miya miya kia onge beat niya chieng' oloko lando ah emiya pachima onya onja gino Chingo loko la. Mayo wewe ye wewe de demri demri. My life dealing. Iyo nyuma tintiling. Ero. Chakmea. Pinyo loko dia. Wait, ne ne, mara ne ne ne ne kitu. Ili vinje nalo. Ili vinje nalo. Na ndo tuni Elvis Kadori mate.
Omera kare joka no koriam. Kare mate. Nikech macha na winjo tumi. Toka winjo tumi gin e mate. nyathini mit koso maini winjo nyathini chak ionjani winjani eh? piny oloko ai ai ai eh, koro onjna kar eh? be igombo lima nyako sira wende be igombo lima nyaka koko gweno mam
achieng' oloko lando kona kakipa piny oloko dhiambo e

Mayo! Wewe! Arr! Ajaj! Ai, umeruburu nego ng'ato. Chieng' moro, mm. ng'ato de thonu. Githum.
Nikech thumno dhi donji ng'e nawinjo ka gima Sienda na ila sorry. Koro in ema koro adwa niya. Iwuog e jogi kendi chak mosgi matin. Ng'ato Yes. nosepenjo kacha niya. Ni to nitie kaka urelate gi Koffi Makadori. Ah, ah, ok warelate gi Koffi Makadori. Ha? Yes. Tang'o miyo duondi, bi winjo duondi, bi winjo duondi. An ok awinji, ng'ama awinje ma nyalo winje. We we jogi wacho niya, strong Elvis mano mano mano uma uma wuod kendo. Mm. Kole kuma ji nitie nyaka jachien kale kasi neno na ouma wuod kendo wacho ni strong. Collins Redding wacho ni mit mit to keto mach. En ng'e ni mit to chako keto gi mach. Eh. To Nyasaye chiel nyaka koro gima mitna moloyo ni Alice Ohoko ose love this. Alice ose love this. Kik ilove gi mikia. Hmm. Mano gima kik itim. Hmm. Dhi e YouTube many Elvis Kadori. Kadori. Randere. Iwinjo. Subscribe. Subscribe. Like. Share, iwinjo comment positively nikech by the way ang'iyoga channels go to kopo ni gi negatively tadonjo kanyo gi negativity afuoga koro eh, comment positively eh dong fuo en fuo positively kasto ikona iwi ikona ni ati thumno iwinje nade thum iluongo ni era momako chunje era momako chunje yes chieng' oloko lando Mia pachima. Aha. Piny oloko odhiambo e. Mia pachima. Sugudu, sugudu. Achieng' oloko lan. Mayo. Kona kakipar. Ai. Be gombo lima nyako sira wende. Ai. Linga linga ni mano be dhako pod wewe gi dwol no. Be odhi adhiya korgi. Gi dwol no te be dhako odhi adhiya korgi dwa no sae. To se kone maber kabisa. Aneno ka velo bi wacho ni amoro siepa. Um, wuod wuod wuod adhiambo wacho ni yom ba mosna wuod dalano ok abi moso ni wuod dala nyaka ikona ni subscribe eh, ahinya ahinya wuod dala gi magi jok mahinyo ji dhi kacha cha ok support ok support Omari wuok all the way from Nairobi. Awacho ni we abi support kijandwa. Ti yudo ka ng'ama luongi ni wuod dala, ng'at ng'ama pamo kuri ni you are talented and you go nyof. Poko subscribe ni. It is so bad, especially we the Luos. Wan gi tim no, wahero wuondo ji gi oko. Dhi e YouTube mar Elvis Kadori Randere, dong mane en? Yes. Kaso timo nango?
O subscribe, o uh-huh. share. Uh-huh. Oviu, asto comment kanyo. O comment. Owinja nene. Kata rach, kata ber, o comment. Nyaka winja nene.
O- Owacho nang'o? Eh. Comment negativity.
Oro Rad ujumbe.
kode. Amoso Ujef gi Omari mani iluongo ni Afel ko, ko, ko, Kosuda. Kosuda. Afel Kosuda engineer.
wakawo Kaka Oth- sadhe. Othus Jawas bende ka iluongo ni injinia maloso rude. Ka- Koro ka wan gi Jamal Malik Jamal wacho niya Malik. Elvis kitieko ibi cham gweno mar so mta. Gweno gweno mar so. Ngeni comment no nyalo bet maber itano raj ne nikech ok owach ni ni, ni ati kutieko kitieko ng'e mano singular en mabene wakomoro hmm? jamal wakomoro elvis kitieko recorrect nyiso recorrect jamal nitie gimoro miluongo nitie gimoro miluongo ni restructure your sentence can you please do so kata watime kendwa mondo koro walos niya ka watieko gi elvis to wabiro chamo gweno

Baby ne pok odonjo ka iluongo ni Nyasayun all the way from abroad. In fact now let me let me address these people in English. It is quite disheartening and obnoxious to consider them mera na miatum English no seru twende kazi.

an asomo gima ondiki mm. wend no mit ka chiliel by the way mano e gima nase realize mm-hmm. mm, chiliel mit wuthogo kawacho mit mana oh, mm.
fredi king wacho ni yom ba yiego mose omari akawo

adwa nuket namba kae ng'ato se aneno ka koro ji owacho ni wadhi wadhi lunch okay. aneno ka nyasaye nowacho ni kutieko to udhi lunch ucham madondo bill mara baket namba cha ket namba cha mondo madondo gine in fact asedenyo in fact asedenyo mapesa madondo ni marito kwatieko ni bab twagine kona namba cha

nadhi lemo in fact rose go ne akoro kete kete kamaro chu lemo kanyo miyo ka jinga jinga chu chaka chaka lemo nyasa chel bakuri wiyo ni oba buri cement oba buri cement kalpa dal babas suko duko duko ukakosa pesa na mwana ngima no poco dire la buena la mangim poco di blessings kinyosi

we are very sorry Sorry, we I- are very sorry Mimi yetu we ila- are very sorry kendo we are sorry kabisa Atakwa epo- eh kano kariti lafu Ki- mama kis- yetu. kiswahili werigo wan mwawacho kiswahili mwadonj nyaka e bugdha eh wan wan ma koro wawacho kiswahili Ama- ama- amanyo kuma dhi e live no endo koro kwa donjo kae tafadhali ng'e jomoko koro paro ni live ni oserumo share share share the live share the live share the live that is what we are waiting for meanwhile i want to tell you that

070.
By the way, Ara- ara- ara- ali yudo go wilachi wona mani mar woje. Alphonse Damaino wacho ni bwana promote jamano. Eri Alphonse Mainoga. Promote jamano.
Alphonse into kako riwacho tuwa promote. By the way, nwaonge gi paro mar promote. Koro But kake wacho, nekech owacho. kot wachako. Kot wa promote. Koka Ne, wachako gini.
bwana ne in Alphonse okonyi, kot wa promote. parono ne pok obirono Elvis Kadori mia namba mano dongo. eh, emondikone Ero ndiko namba kanyo ndo to- ndik to wach nyiso ndik to wach. eh, indiko tiwacho indiko tiwacho eh. 0794 mhm, 75 mhm. 6225 Eh, in- Joseph Owino in idok e skul mana mar somo namba gi kisungu Eh, eh, wer si wer gi dholuo maler namba to kisungu maler Eh, eh, eh, aneno kidhi maber We apine ka.
eh, pin pin pin pin Omari, dakino pindre. itimo kamano Otamre. a a duong'e to kiduong'e kama kiduong'e kamano a a iduong'o dichiel kama Kasto. kama a dong'e kiseduong'o kama tinya kata like video kutamore ku- kwani yes bas miwango miwango miwango moko dwani jogi bet mang'eny iluongo ni lamna ngima Lamna Ngima. Elvis Kadori. idhi e youtube Kido kipya. idhi e youtube timanyo elvis kadori randere lamna ngima tichak ichwado lamna ngima iwinjo thumbo mera en gima Kata in misri short, Eh, gima ng'amna niya, lamna ngima Elvis. elvis kadori eh.
Iyudo thum ma ok ok sleki. E YouTube ni in gi thumbe adi sani baba? Yes, e YouTube na an gi thumbe ang'wen. In gi thumbe ang'wen?
Yes. Four songs.
Yes. Achiel iluongo ni Ar Pindo Gojara. Eh. Aha. Yes.
Mar ariyo iluongo ni Engineer Ruben Rakwach. Aha. Mar adek iluongo ni Era momako chunje. Era momako chunje mano waonjo ko. Yes, mano waonjo no.
Aha. Ai wan gi Nyaringa. Nyaringa. Yes. Nyaringa mwalo wendo. Nyaringa mwalo wendo. Aha.
Yes. koro mwa- mwagoni miluongo ni hera momako chuth Ma koro e nyaringa.
e nyaringa Lam na Chwadra- ngima. chwadra.
Koro be we ok biwil gi confirm. Eh. Neno confirm dho lal na confirm moro. pesa hey!
yawa ne bwana si confirm to lal nade nitie ko- nitie messages moko moko nengo lal Yes, what I appreciate.

japesa we wacho ne ni ati ni dong the other time na mi namba dong agwewu Mano- mano- mana mano. ngo mi wacho no compensate Okeka go namba ni no. i compensate go time mono ti- okawo komanyo pesa eh koro in mionge go no namba no namba ndikandika karika ndika ndika kali kali eh, eh, eh.
reply ka Re- ket- ket kanyo ket kanyo meanwhile amedo paro ni ni ng'ama kore kodonjo Pero, mhm 94 mhm 75 eh 6225 eh Mano, mano, mano gima uwinjo maber kabisa uwinjo uwinjo maber kabisa mokadwa ni ati ni inuoyo iwinjo iwinjo maber kabisa mokadwa ni timore nade ni inuoyo mano nambare apani opine piny kanyo no endo iluongo ni joseph ng'awa joseph owino mit mar atari idhi youtube kacha cha endo timanyo ng'a Elvis Kadori. Elvis Randere.
Kadori Randere. Elvis Kadori Randere. Kik imanya manya Elvis Kadori. An arumo minenene. Mana ne thumno. Arumo te to mana ne thumno. Thumno tieka donge inene. Ineno thumno. Ineno thumno. Tende ka

Pod itindo.
Ehe, Koro in emikona, ha? Pod utindo lamura lama ngima. Awinji awinji jaduong', jaduong' awinji. Pod utindo lamura lama ngima. Jaduong' thank you for advice. Pok ukoso pesa lamana ngima. Oh.
Omari. YouTube ni poko poko room.
I sweat! I sweat! Jeff, I sweat!
Elvis Kaduri Landere!
Okeyo dan, okeyo dan, Jeff, awuo. Uo! Uo!
Magi kore seche miwuoe. Mano okeyo dan mineda.
Kendo mbele ka!
Si ji ma dhi riwore gi pi biro muoch. Omari, imora aneno ka an Nairobi mane iluongo ni Hila Hilary Wood Koyugi. Hilary wante mimorowa be momiyo wan ka. Pare ni Erokamano nitie ahinya. jomoko ma be koro nindo aninda. to wan wabiro mana nikech wan be morwa thank you so mm. much nyaringa mwalo wendo ah, nyaringa mwalo nyaringa mwalo wendo

Anaga mara fen, chunya senye unima. Kitu somo mo kasa. Agari mayo, chunya senye uniga. Agari mayo, chunya senye uniga. Magi ng'eni gik ma chuny ng'ani ema osetimo. Ha? Mago gik ma chuny ema osetimo. Ni en to pok otimo lakini gik ma chuny osetimo. Eh. Ing'e ni samoro chunyi nyalo pogore gi gomboni. Inyalo wacho ni kendo ng'ani to kobiro kawuono adwa kore. Tiyudo ka chunyi tosekone chon lakini dhogi otamore Eh. koro chunyi be nyalo gombo mondo itim ne nyako gimoro lakini koro eh, lweti gi Lweti. nguvu otamore atama koro chunyi tosetimone te koro chunyi osegero ne ang'o Ot mar mula. lakini sani to pod udak e mabati but chunyi tosegero ne Choko na ng'ato ka niya, agutu wuod alego. Agutu wuda lego kaluo. Yes, kwacho sero to niya, ajawa chuny mor. Ajawa chuny mor.
Lego ka luo.
Ajawa. Ajawa dago mor.
Ba ise ndiko namba cha?
Yes. Ise kete?
Namba naseketo ka. Nie comment kanyo. Roma.
Yes.
Eh. Yes, namba e ni kae. Ken waparo ni namba iko hapo. Okuru tamre no konyal gine. Utamre ni?
Okonyal pin. Eh. Eh, kata Otamre. ineno kotamore ni ok onya pin titimo kama ti iweya weya Timne maber.
Timne maber omari timne kendo. Omari. eh adwa niya o jatelo ni endi mondo ochak wuoyo gi jopiny kendo iwinjo ah, iwacho ni in gi thumbe ang'wen e youtube kacha chaendo Yes. adwa ni jogi nyalo wacho ni awa tang'o miyo mari ni ema okasi akasa koro adwa ni i- i- iluna lain ariyo moko tikone ni ati gidhi e youtube kacha ni omari amedi medi dhi e- gidhi e youtube kacha mondo gisapoti mondo ikona ni ati facebook tiluongori ni ng'a youtube tiluongori ni ng'a tiktok iluongori ni ng'a instagram adwa ni jogi omanyi kila mahali mm. mm-hmm. yes Kidhi e YouTube imanyo Elvis Kadori. Mano e kaka iyuda e YouTube. Elvis Kadori koso Elvis, Elvis Kadori. Mok Randere.
Rande es Elvis Kadori hiyo ni ya YouTube. Mano mar YouTube. Haya. Kidhi TikTok imanyo Elvis Kadori Randere. Mm. YouTube Mm. Elvis Kadori Randere. Mm. Facebook.
Yes, mano Facebook. Mm. Elvis Kadori Randere. Mm. Eh, But YouTube, mama.
YouTube Elvis Kadori. Koro adwa koni ka jogi winjo wan gi kadori mang'eny wan gi elvis mang'eny the med randere nino e youtube obed elvis kadori randere kaka ineno wasome e gine kani kaka ineno wasome e facebook ni kaka wayudi e tiktok e kaka wayudi kumoro amora koro miyo fans tich mayot mar followi nikech ineno sani kopo ni ok indiko mana ni omari nash ke idhi yudo mari moro be kare ni tanzania iyudo mari ne O- ging'eny koro at least nyaka wayud gima wapogi gimomiyo iyudo ka ng'ato kawo kata nyinge ndiko ni ati uh, jeff official kata ng'ane gima chalo kama koro randere ne madhi poge gi jomoko koro kiyaka kaw youtube nino edit ndik ni elvis kadori ng'awa randere mondo koro manyi yot akia ni iyuda kabisa Yes. eh, nikech ing'e ni wan gi jothumbe mang'eny mosetiyo gi elvis wan gi jothumbe mang'eny mosetiyo gi kadori koro in randere ne madhi pogi gi joweteni nyaka sani iyuda ayudi nyaka sani be igombo hit ha no be igombo hit Yes, ite magombo mane lekna. Lok nyingno. Mango.
Mondo lok nyingno.
Omed Randere. Eh, mo- med Randere.

achaka nuoyo kendo kuwero madhi ugo e gazet down going artist nyaka koro nen marach nikech upcoming bobiro marach up ne okay ok aluore we achaka chung' e chuny kamera mondo ang' wach ni mari mowacho down going artist nyaka koro nen maler nikech upcoming artist biro marach iwinjo omboga mane onda kacha keke go dhomero miya miya mondo giwinj niya ne mondo giwinj niya gigol jam gigol jam wabiro gi upcoming gore kata Puding na malero go chunya Aja banjo se yeng Rambanya nyarenga Alando nyarenga Mayo Rambanya nyarenga Dugu dugu dugu dugu Alando nyarenga Dugu dugu Ong'eyo chiewa gosira wende Mayo

watibye nenda chieng' moro chieng' moro kane jaoda osenenda ka jafwenya taka chieng' ne mana yude kijana moro miluongo ni elvis kadori ang' noolo thum kuoma ma- ma- makuo kodonjo e denda mawacho ni "Ah, nyathini to wasubscribe ne iluongo ni elvis kadori randere ei mulodo megadhiambo koniga deny meja meja meja ng'odinda godhiambo gosira wendo meja ei omera ne omego thum

adwa ni jathum okaw birek mondo mi kik wach ni eti ng'eni ng'ato biro donjo kaka osechiemo to obiro yudo ka nyathini koro wer mawik to wacho ni kare maka ng'umu nukelnwa ga nyathini koro denyo eh nyathini koro denyo iluongo gi kisungu ni hungary en e kaka iluonge dier koso kichukulu iluonge ni hungary iluonge ni hungary koro wadwa ni wadwa ni wadwa ni wadwa ni

Gogi Ke- microphone. eh, kaka ketene kuma ketene Ah, Eh, kani mondo kemga. eh. Nyarongo. wanyarongo Yes. gombalan wacho ni omario mosna papatigi elvis anda kikwongo imosa ang'o miwacho ma ni mosna elvis Bana, iwacho kagima in ni nosemosi, do. omari amosi to mosna ing'e ni ji timoga marach ni omari mosna

Pok pok okethore. Eh. Tuko live mokwongo. Aya go wapok okethore wa bwana. Chon kapod atin tawinjo ka mama biro. Ineno ineno Kapo ni dibed ni chieng' moro igomba, Mhm. po ni dibed ni chieng' moro igomba, Aha. an kapo ni dibed ni chieng' moro idwara, Awinji.
Namba na macha macha temi wana tolo mama. Awinji.
Namba na poka wilo temi wana tolo toto. Aripa shu.
Aripa.
Ashika lori. Eh? Kuja.
Niko bedo ni chieng' moni gomba. Dala wa macha macha. Chiel mon wa muomo japoko din.

ibed motang' ibed chonjo ing'eni gima naduogo afwenyogo ni jawo mabeyo onego bed chonjo jawo mabeyo moro ochako kiswahili ochako niya ochako niya babu ni ati dunia ni dwara wacho ni bas wang' ni jowo mabeyo idhom dunia ni dwara koro ji rito ni mondo odhi mbele inywa ni ju- dunia ni dwara imbe dwara dwara kaka chuwete ni dwaro

Hey! Ing'eni higa aluf ariyo mabiro nok ber. Ah ah. To wan wanyiero. No, ah ah.
Ing'eni- Ineno gimomiyo wanyiero. In fact, jamani emomiyo wanyiero kech ineno gimomiyo wakochako cha ema pod miyowa nguvu. Kolo kolo. Eh, kolo kolo kolo kolo. Wan wanyiero mana kolo kolo. Dho ni galo oriyo gabiro to ne kech. But koro kolo kolo kolo chakinwa na kolo kolo no miya nguvu mar nyiero. Kech kichaka chaka higa aluf ariyo gabiro kata ano kamo. Ah, chakra go kichien matin matin matin. Kolo kolo kolo kolo. Ne. By the way, gin ineno gino kapo ni chiegi ne dhi. Chiegi ne dhi. Tigo ne go kolo kolo kolo. To dire dire ba ina ngati mi. Obere bere ko twende kazi. Tuitunze Kenya.

In fact, chungo gino ka ne Eldoret. Aduoki Eldoret matin. E duoka Eldoret.
Ma Eldoret na liel. Kelene na liel. Dala wa na jo. Mele. Mayo. Akisumu na liel. Nakuru na liel. Mayo.

Are, are, are, papa.
Hey! omera kwe mwalando ni kata ka yudo ng'ato gi chieg werigo wan sani wahero ne eh, ineno gima ko- papa tiyo timo gi ng'ane papa tiyo timo gi elvis kadoira ndere to gini ema tinne nyaka jolemo osefwenyo timo kolabo to kanisa biro dongore to jokong'o be time iyudo ka ji riwore to nyiewo gilbis iwinjo jok modong' e sekta ni mapod ok ohero renje chode ni koyudi kitimo kolabo gi nyare to negi swali wan watimo kolabo mondo nyako no waket kuma ber iwinjo koro mane gima dwaro iluongo ni elvis kadore idhi kacha youtube mare baba bichiu Ma, mano be mare.
Dakimanya e, ambanya dakileka e, dakigomba e.
Fidel wacho niya ni Omari Nash ma an ema dong' koro mane iluongo ni Fidel Kings.

By the way, we wakon we wakoni parody mabiro. To parody gi jogi golo. Ipono ke yuri ugaga sadi we wakola kola ke pon kusivinyo yake. Hmm. Parody mwakelo ni mawaonjonu ikete tich abich gi video. Bas, baba kiti.

Kata ka chiemo onge mama o Kata ka chiemo onge mama e e Kata ka chiemo onge mama o Kata ka chiemo onge Aringa pa
Hey Ndogo juni nyero ma serious ne amba olwe ura dhi chiemme Eh Wanere ure YouTube mag nyithindo ma wachogo to gikabi